Iawn, reit. Diolch Elin, yy a croeso i bawb i digwyddiad ni heno, yy sef digwyddiad cloi rhyngrwyd y pethau yn Glyn Llifon. Ers 2018, mae arloesi Gwynedd Wledig wedi bod yn peilota prosiect rhyngrwyd y pethau ar fferm Glyn Llifon. Dros y cyfnod yma, mae nifer o synwyryddion wedi cael eu gosod ar y safle, yn cynnwys yn yr oergell brechlyn moch, y storfa slyri, giât y goedwigaeth a llawer mwy gyda'r holl wybodaeth yn cael ei arddangos ar dasfwrdd. Mi glywch mwy am rhein yn ystod y noson heno. Chydig o wythnosau nôl mi ath Elin a finna i ffilmio yn Glynllifon ac mi fyddwn i rwan yn dangos ambell di glip i chi gyda'r cyfle i chi ofyn cwestiynau ar, ar ôl pob un. Ein siaradwyr heno ydy Rhodri Owen sef rheolwr y fferm, lle mae di defnyddio y data sydd di deillio o'r synwyryddion i helpu rhedeg y fferm yn fwy effeithlon. Mae gennym ni Geraint Strelo sydd wedi bod yn arwain ar osod y synwyryddion ynghyd â dadansoddi y data a, a gynhyrchir. Ac yna Doctor Rob Shepherd. Mae Rob wedi bod yn gweithio gyda technoleg, technoleg LoRaWAN ac IoT am y pum mlynedd dwytha. Mae'n arbenigwr yn y dechnoleg ac wedi bod yn rhan annatod o redeg, gwella ac ehangu'r system, ac mae hefyd wedi darparu'r wybodaeth technegol i gefnogi'r system. Elin, os gawn ni'r clip cynta' os gwelwch yn dda. Mae o ryw 5 chwe munud o hyd. Yy g- ma' gynnon ni manylion yy gwybodaeth manwl iawn gan Rhodri a fy' 'na gyfle i chi wedi i ni ofyn cwestiyna' i Rhodri. Diolch Elin. Wel o'r dechrau i'r diwedd y prosiect, da ni wedi dysgu llawer iawn am botensial Lora Wan yng nghefn gwlad, gan bod ni wedi defnyddio'r ffarm a'r goedwig yma yn Glyncifon. Um, yn amlwg, mae rei sensoryddion wedi gweithio'n well nag eraill, ac dydyn nhw ddim ar gael yn fasnachol eto. Um, felly, peilota pethau da ni, a da ni wedi gweld bydd sylweddol um, i ni o ran rheolaeth ffarm a choedwig, sut maen nhw'n gallu wrach um, ennill buddion cynhyrchiol, um, arbed gwastraff, a hefyd galluogi ni fel tîm rheoli wneud penderfyniadau gwell. ar y ffarm. Ond sicr mae o'n mynd i, mae o'n mynd i symud fwyfwy i fewn i'r byd amaeth um, fel mae'r technoleg yn datblygu. Dwi'n meddwl bod ni ar ddechrau'r daith yn hytrach na diwedd y daith, ond yn sicr um, mae'n anhygoel be mae rei o'r um, be mae'r technoleg mae'n gallu neud ydi yma. Pwy sef feddwl yn de bod ni'n gallu monitro tymheredd a cheithder ac ansawdd bryd sydd, dych ch'mo', cilometr o'r buarth, a dych ch'mo', yn y dyfodol, o bosib, i ni'n gallu, fyddan nhw'n mor rhad a mor effeithiol, fyddwn ni'n gallu gosod nhw mhob un cae, 'lly. Do, mae'r teclynnau wedi, um, er enghraifft, os i'n rhaid enghraifft i chi fatha sensorydd syml, da ni wedi rhoi mewn, um, mewn oergell, lle da ni'n storio brechlynnau drudfawr yn yr uned foch, er enghraifft. So rwy'n digwydd gadael y drws yn gored, chimod, myfyriwr neu staff, um, wrach fyswn ni'n colli gwerth cannoedd o frechlynnau yn cnesu dros chydig oriau. Felly mae rhywbeth mor fach a sensorydd um, oergell sydd yn taflu data bob awr ac yn rhoi alerts i'r ffôn yn, ydy galluogi ni osgoi sefyllfa lle byswn ni'n cael colledion fel yna. Y wers mwyaf gwerthfawr dwi'n meddwl ydy, um, da ni reit ar dechrau'r daith, Mae yna rei siansioryddion wedi gweithio'n dda iawn, mae yna rei ar gyfer defnydd dan do mewn llefydd sych, cynnes, yn hytrach na allan yn y glaw a'r a'r tywydd anwadal 'dan ni'n gorfod delio efo ar ffermydd a choedwigaeth. Yym, maen nhw'n fforddiadwy, yn sicr. Yym, mae'r technoleg sydd ar gael allan ar y funud ddim allan o afel y fferm deuluol. Yym. Felly, yn amlwg, efo mwy o ddatblygiad, rhatach yr â nhw, a mwy o ddefnydd, a mwy o bobl yn cymryd nhw mlaen. Felly mae o'n amser cyffroes i amaethyddiaeth, i ddweud gwir, a choedwigaeth o ran yr dechnoleg LoRaWAN yma. Um, edrych i weld defnydd eang iawn, a bydd eang iawn hefyd. Mae'n bur debyg y sensoryddion sydd wedi bod mwyaf effeithiol ar hyn o bryd, maen nhw'n parhau efo heini. Um, mae rhai sydd yn gweithio ar um, Ar yr uh, storfa slurry, piswell er enghraifft, wedi gweithio'n effeithiol, yr um, sensoryddion static, mwyn elai, rhai static wedi gweithio'n dda iawn. Um, y rei sydd mewn yn yr oergell, y rei sydd yn y storfa biswel, storfa um, sglodion coed, neu sydd o'n gallu hawdd iawn bod mewn, mewn tas wair. i monitro rhag bod yna rhywbeth yn gorboethi. Mae yna rei wedi gweithio'n dda iawn, a fyddwn ni'n parhau efo hini, ac mae yna fwy o waith i wneud efo rhai sydd ddim wedi gweithio cystal. Mae angen, um, a, a maen nhw yn gweithio, jyst byddwn nhw ddim um, wedi'w gorchuddio gyda dynyddiau sy'n gallu delio efo'r math o dywydd a'r lleithder sgennym ni yng Nghymru yma ar, ar yn ffermydd. Fi. Do, mae'r myfyrwyr yn ymwybodol iawn o'r cynllun, 'Da ni 'di cael lot o... Maen nhw 'di bod yn lom hefo gweithdai yn dod fyny efo'r syniadau reit ar y dechrau, lle fyse sensoryddion o fudd. A yn amlwg hefo rei sydd ddim 'di gweithio cystal, eto 'da ni'm 'di rhannu hynny ar hyn o bryd, ond yym dwi'n teimlo bod y prosiect yn dod i ben, y prosiect peilot, ond mae 'na fwy o waith i wneud, a mwy o waith cyffrous, a mwy o gyfleoedd hefyd i rywun sy efo diddordeb yn y maes yma. Mae maeth yn newid, mae dros y ddegawd dwytha mae mae 'di newid yn ofnadwy. Ch'mo' ma'... Dydy'n ffermydd ni ddim 'di newid o ran 'i maint a'i siâp, ond ma'r farchnad yn newid, yn amlwg. Yym, a hefyd ma' coste yn rwbeth 'dyn ni gyd yn poeni amdano fo, a ma' ca'l effeithlonrwydd yn bob peth 'dyn ni'n neud mor bwysig dyddie 'ma. Ac os fedrwn ni yym Gynyddu'r effeithlonrwydd, y gobaith ydi bod 'ne fwy o broffid i ni ar ddiwedd y dydd, a bod ni'n yn yn ffermydd effeithiol sy'n gwneud penderfyniadau da ac yn um, cynhyrchu cynhyrchion o safon. Diolch yn fawr a diolch i Rhodri am uh, neu hynna fyny chydig wythnosau nôl. Uh, allai ofyn i rywun sydd efo cwestiwn i Rhodri amdan y cyfnod tair blynedd dwytha yma ac sut, sut fydd mae'r mae fferm di gael fel fferm ar ddangos rhywun efo cwestiwn os gwelwch yn dda. Pawb yn siarad. Um, Ellai ddod i fewn, um, Anwen Davies o Cyngor Gwynedd. Hei Anwen. Ti'n just holi rhodri rili wrach ynglyn â sut mae o meddwl fysa modd annog a cefnogi ffermwyr eraill i gymryd y dysgu yma i fyny lle a sut sy'n ni'n annog bobl i gymryd mantais o'r dechnoleg yma Um, so, da ni wedi gwneud y cynllun peilot, so yn amlwg beth ni'n nicio ydy bod mwy a mwy o ffermydd yn gallu cael bydd. Lle. Sut o ti'n meddwl sa hynna'n gweithio lle? Dwi'n meddwl ar um, diffyg ydy bod ni, da ni ar ddechrau'r daith efo Laura Wan a Ond ni bai bod ti yn ymddiddori yn y fo'n bersonol, um, chydig iawn o gwmnïau sy'n allan ne, yn darparu'r math yma o wasanaeth, um, chymod, mae yna ma elfennau gwahanol i'r system, does, da chi eisiau dashboard, da chi eisiau'r gateway, a wedyn da chi eisiau, da chi eisiau bach o arbenigedd maes, a mae ffermwyr yn bobl prysur ac yn arbenigo yn y maes, maen nhw'n arbenigo nhw, cynhyrchu bwyd neu edrych ar ôl yr amgylchedd. Wedyn, Dwi'n gweld potensial mawr i gwmnïau a pobl ifainc o bosib sydd â diddordeb yn y maes yma i lenwi'r bwlch yna a darparu'r gwasanaeth i'r amaethwyr. A dwi'n meddwl bod yna lot o waith i wneud yn yn arbrofi hefo'r sensoryddion yma hefyd. um, yn amlwg, da ni wedi dod i, i weld, dydyn nhw, dydy lot o'n nhw ddim wedi cael ei wneud ar gyfer defnyddio allan yn y math o hinsol da ni'n gweithio yno fo. Ond dwi'n dwi, dwi rhaid gweld potensial anhygoel. Mae'r ffaith bod nhw'n gweithio allan yn y CUE neu yn y coed, a bod nhw'n taflu'r data ma'n ôl i'r gateway, mae hwnna wedi'w brofi chi'n Glyn Cifon. maen nhw, maen nhw yn gallu taflu dy data nôl i'r gateway sydd yn dod lawr i'r cyfrifiadur neu'r ffôn. Ac mae'r ystod o wahanol sensoryddion fedrwch chi ddefnyddio yn anhygoel. Chymod, dwi wedi sôn chydig bach am yr ochr y slurry, ochr yr, yr um, vaccines, ond giatie a diogelwch eiddo a sensoryddion a'r cattle grids a'r math yna beth, gwybodaeth, da chi, da chi angen i wybod um,

Thank you, Rhodri. Um, we've got Aled Jones that would like to make a comment. Aled? Ie, yeah, diolch o'r iawn. Um, dwi'n nad i bod fel Rodri yn rhan o'r cynllun mae lle dyn ni wedi gosod sensoryddion uh, hefo monitro gwres, pridd a glawiad ac yn y blaen. Um, a fel Rodri, dwi'n meddwl bod yna bod 'na siwrne ydy hon yy lle 'dan ni'n dechra' gweld lle ma'r manteision yn gallu dod o'r math yma dechnoleg. Yym dwi'n cyffelybu fo'n debyg iawn i i yrru yy car a 'sa rydd o'n ni'n cychwyn gyrru'r car a bod yr dails a'r dashboard i gyd yn y bŵt 'na 'sa? Felly, mae yna'n hanfodol bwysig bod o o fewn y golwg neu y cyfymdra da ni'n neud, gwres yr injan, beth bynnag da chi isio, ond mae rhaid iddo fod yn hollol yn eich golwg chi. A, a mae yna gant y mil o bethau mae rhywun yn garfod cadw golwg arno fo uh, wrth redag y ffarm o ddydd i ddydd. A mae pethau bach fel hyn gymaint o fantais A dwi'n meddwl, gydag amser, bydd 'na fwy o bobl, pan fyddan nhw'n deall bod y dechnoleg 'ma ar gael. Er enghraifft, dydwch chi heddiw 'ma, o'n i'n sylwi uh, bod y ffid yn un o'r bin a'r gwartheg yn dechrau mynd yn isol. A waith mi ddeitha chi all bod yn berffaith onast chi, mae yna brydiau lle mae rhywun wedi bod mor brysur, mae rhywun heb sylwi bod y ffid wedi mynd lawr, A wrach erbyn rwy'n ffonio, wrth gwrs, dach chi'm yn disgwyl iddo ddod fory nesa, ond dach chi'n gorfod disgwyl chi rhai dyddiau iddo gyrraedd. Wel, chi, pethau bach felly, um, rhowch chi nhw gyd fe, gyda'i gilydd, fel o'r Rhodri'n dweud, yr incremental gains yma, a, a maen nhw'n cyfri llawer. Um, Mae'r tanc diesel yr rhedeg yn isel, chi, mae yna gymaint ohonyn nhw, uh, a gallach chi ddod, no, rhoi nhw gyd at ei gilydd. Dyn, dwi'n gal, chi'n, dwi'n galonogol iawn y bydd y math yma dechnoleg yn tyfu gyda ni a fyddan ni'n gweld mwy o bethau y gallan ni chi i ddatblygu mewn ffordd uh, yn dibynnol ar sut fath o fusnes mae rhywun yn ei redag ynde. Diolch yn fawr Aled. Sgyn rhywun arall gwestiwn i Rhodri neu eisiau gwneud sylw hyd yn hyn cyn i ni ddangos yr clip nesaf? Dwi'n meddwl bod gen Gwynedd llaw i fyny, ond dwi'n mynd siŵr os yna. Diolch yn iawn, yn un o'n ie. Fe wneud, difyr iawn, fi wedi bod yn gefnogol wrth gwrs ac yn clywed um, am y prosiect yma gyda'r odrin rheoledd a gyda Geraint hefyd. A wedyn, um, ma, ma, o ran ymwybyddoldeb ac fi'n deall mae treialu dych chi'n awr, ond Ti ar ein byser coste sensoryddion gwahanol a faint o bobl sydd angen i fod yn galw i dechrau tynnu prisiau lawr neu, hynny yw, ar fy ndeg gofyn i chi nawr faint oedd y sensoryddion wedi costio i chi, y rhai chi wedi gael yn barod, a'r pecyn cyflawn be bynnag arall sydd angen efo fe? Dwi'n yn gwybod os na fi ydy'r un iawn i ateb y cwestiwn yna, ond mae'r um, ma git wedi costio rhyw 800 i roed ar dop yr adeilad, y ffarm. A wedyn um, mae gen ti'r dashboard, sef yr, um, y dials, os lyci di, ar y sgrin. Ond dydy'r, dwi'n meddwl bod y sensoryddion i hynna, i hunain yn, yn ddrud o gwbl. Maen nhw'n reit fforddiadwy, mae wedi yn talu fyny 200 am ambell un, ond mae wedi brynu llawer iawn, maen nhw'n rhad iawn, mm. a maen nhw'n rhedeg ar fatris, a mae'r batris neu fo oes eitha hir, rhai yn nhw'n gallu para am ddwy, dair, bedair mlynedd. Felly, mae o, mae o'n eitha fforddiadwy am y math o wybodaeth wyt ti'n gael yn ei ôl, ac mae o fewn cyrraedd y ffarm deuluol. Os wyt ti'n edrych ar gomisiynu cwmni diogelwch, wrach, i, i edrych ar yr holl beiriannau, holl declynnau a bethau wyt ti eisiau gwybodaeth amdano, wedyn yn, yn sydyn iawn redeg i'r miloedd. Yy difyr iawn achos wrth gwrs falle sa fe'n gallu dod yn rhywbeth yy fel o'dd Aled yn cyffalebu fe i bethe gwahanol ne' black box mewn car ynde mewn ffor a falle fyse cwmni yswiriant yn fod yn ystyried gostwng falle polisi yswiriant yy a os ych chi'n gallu cynyddu'ch diogelwch o'ch o'ch lleoliad mewn ffor ne'. So ma' hynny'n un peth arall wrth gwrs ne' a ma' gate'n agor ma' colledion ma' rywun yn gallu ga'l wrth gwrs

Cwestiwn da, um, Iestyn, ond dydw i ddim yr un i ateb y cwestiwn yna i ddeu gwir. Dwi ddim yn gwybod os oes yna sensoryddion o'r fath, ond fydra i gweld, fydra i weld y gwerth, ynddo? Fydra i weld y gwerth, yn sicr. Um, dwi'n meddwl, Maled a fi wedi bod yn gweithio efo sensoryddion pridd, mae yna limit I ddweud y gwir, i be mae llawer iawn o rei sy ar y farchnad yn bresennol yn gallu wneud, heb fynd i wario swm sylweddol ar um, sensoryddion um, drudfawr. Felly, dwi'm yn gwybod yr ateb yw'n eich Rob yn gallu sôn. Ie, yeah. dwi'n meddwl bod Rob efo'i law i fyny. Rob, I think you can answer that question possibly.

Yeah. I've just noticed John's asked to ask a question as well, so we can go straight to him after this clip. um, just, yeah. Gan yn un sensorydd mae'n yr uned foch yn Glyngifon ac yn syml iawn be ydi o, di sensorydd wedi cael ei osod ar um, drws yr oergell um, Er mor syml mae o'n edrych, mae'n effeithiol iawn. Um, a mae hwn yn taflu tua uh, 600 metr rwan yn ôl i brif swyddfa'r ffarm. Wybodaeth am uh, tymheredd yr oergell chi. Fel ydych chi'n gweld, da ni'n storio gwahanol um, frechlynnau i fewn yn yr oergell yma a mae yna dipyn o stoc yn cael ei gadw yna fo chi. Mae'n bwysig bod bob peth cael ei gadw dan 8 gradd Celsius Os oes yna rywun yn gadael y drws yn agored, er enghraifft, fydda i'n cael alert ar 'y ffôn. Felly mae o'n ffordd o amddiffyn uh, rhai o'r brechlynnau da ni wedi brynu fewn i'r ffarm. Mae'n e- weithio'n effeithiol iawn. Ac mae'r sensorydd yn costio, dwi ddim yn meddwl bod o'n costio llawer fawr mwy na rhyw ddeg punt. A mae'r batris wedyn um, yn para am ta 5 mlynedd. ac yn taflu data yn rheolaidd. A meddyliwch chi, se chi ar ffarm fwy, fwy fyth, neu hyd yn oed mewn milfyddygfa, lle maen nhw'n storio lot o frechlynnau, dych chi'n gallu gweld lle mae ma ne fydd mowr i'r um, sensoryddio yma. Iawn, sensor di hwn, da ni di osod yn um, storfa sglodion coed ni. Da ni'n um, ni cynhyrchu sglodion coed fel tanwydd ar gyfer yr coleg, fel yr, um, i redeg y central heating, lle wedyn. Er bod ni'n monitro be di um, moisture content y sglodion cyn i ni i'w cynhyrchu nhw, chi. Mae hwn yn galluogi ni gadw golwg ar sut mae'r tymheredd yn amrywio o fewn y stac ar ôl i ni lenwi'r storfa, chi. Achos, yr i'w raddau, mae o'n bwysicach efo gwair Os ydy gwar- gwair yn gor-dwymo, os ydych chi'n cynaeafu gwair sych ond bod o'n eitha' gwyrdd, bod o'n gor-dwymo, mae'n ga- mae'r mae'r s- mae'r dash yn gallu mynd ar ar dân. Mae hwn i weld wedi gweithio'n effeithiol iawn. Y prob sy'n neu'r rhedeg i ffwrdd o'r sensor yma i fewn i'r dash, sglodion, ac mae o'n monitro ac yn rhoi graff i ni o yym dymheredd o 'lly. Gret, diolch yn fawr. Unrhyw gwestiynau i Rhodri ynglyn â'r y ddau synwyryddion yna, neu unrhyw gwestiwn arall? John, do you want to ask your question?

Dyna ni'r sied lloi wan, yn amlwg. Efo'r lloi. A wedyn mae'na sensor yn fanna. Felly, be mae hwn yn neud, Geraint? Mae hwn yn mesur y tymheredd a'r humidity o fewn yr adeilad. Ie. So conceptau fel 'na mor bwysig i anifeiliaid ifanc fel hyn. Ie. Felly y syniad ydi os dwi'n mynd rhy boeth ne'r humidity'n codi neu disgyn gormod... Ie. ...ma'r hogia ma'r staff yma'n gallu neud rwbath yma i roid y gwres ymlaen neu... Ie. ...adal y drysau ga'l mwy o aer drwodd.

Yym, be di'ch barn chi ar y prosiect a sut ellid ffermwyr, yn eich barn chi, elwa o gwersi sy'n cael ei ddysgu o'r dair blynedd dwytha? Wel, yn bendant, fel mae Rhodri wedi bod yn dweud, mae hwn, mae yna gyflwynt o gyfleoedd da yn codi o hyn. A da ni wedi dysgu gymaint dros yr amser a mae yna gymaint fwy i ddysgu. Tybed fel Rhodri'n dweud, y pethau static sydd fod yn gweithio orau, fel yr, um, yn y ffridge, efo'r slurry, efo'r tymheredd, dyna sy'n gweithio dda. Da ni wedi cael lot o draffaeth hefo y sensorion ar y giatia ac ar y catalyst, fel enghraifft. Ond mae Rob wedi gallu gweithio hynna, so mae hynna'n gweithio well rwan hefyd. Problem mawr arall ni wedi cael ydy bod rhywfaint o'r sensorion ni wedi gyrraedd rhata, jyst dim ddigon da i roi tu allan wedyn eto hefo'r gwaith sy'n cael ei wneud dros y rhai blynedd, da ni wedi gallu gweld a datblygu rei newydd i ryw raddau. So mae o'n gam mawr ymlaen. Lot mwy wneud, um, mae yna gymaint o bethau eraill, fel oedd Aled yn sôn, uh, sensorydd hefo'r slurry, hefo'r seilos bwyd a falle. Mae'n bwysig os ni'n gallu gweithio neu cydweithio hefo'r pobl sy'n wneud y pethau yma, fel bod ni'n gallu cynnig gwasanaeth i, i rhywun sy'n gosod rhywbeth o'r newydd. Ac y cam mowr nesa, dwi'n meddwl, fasa cydweithio hefo hefo cwmni sy'n monitro'r petha 'ma ar ran ffermwyr. Wedyn, os ydi'r diesel yn mynd isal, mae'n cael mae'n ordor yn mynd i fewn yn syth. Felly, lot o gyfleoedd o blaen a lot mwy o waith i gael ei wneud, ond cychwyn da ofnadwy. Diolch, Geraint. Rhywun efo cwestiwn i Geraint, os gwelwch dda? Anybody got a question for Geraint? Yn byd debyg, mae'n siŵr y cam nesaf sy'n ei cael weld fysa, da ni'n gallu um, monitro um, cnesrwydd a lleithdder mewn siediau magu lloi. Bys yn ei licio bod yr sensor yna yn gallu actifeitio, um, mae gennym ni sausage ventilation system i fewn yn y cwt co arbennig yna. Bod y, bod y sensor yn gallu actifeitio rhywbeth sydd yn gallu gwella yr amgylchedd yna i'r co. Yn ytrach ar y funud, mae rhaid mynd i edrych ar sgrin i, i weld a monitro, a wedyn rhoi um, rhoi neges i rwy'n rhaid yr, uh, yr ventilation system ymlaen. So, y link rhwng um, monitro rhywbeth a activatio ar hynny'n automatic, lle, fel bod y staff ddim yn gorfod wneud, bod o'n automated yna. Siwr na dyna yeah. beth sy'n ei licio weld pethau'n symud ymlaen, ydy bod yna fwy automation fel yna'n mynd ymlaen. Ie, yeah, hollol. Sori, Rodri. Ie, hollol, dyna di'r cam mor wedyn. Mae gynnu ni sensorion sy'n deud rhywbeth, ond jyst rhoi gwybodaeth maen nhw. Y cam mor nesaf fydd bod y gwybodaeth yna yn gwneud rhywbeth ddigwydd. A dwi'n meddwl, allai hynny fydd pobl yn gweld bydd o ddifri i'r prosiect yna. O ran, o ran rowlio allan i ffermydd yn fasnachol, Mae yna gap yn does rhwngthyn ni i'r ffermwyr a'r um, sensoroddion fedrwch chi brynu ffwr o'r shelf, os yna neb yn y canol, neu chydig iawn o bobl sydd yn y canol. Mae yna bobl fel Rob yn rhedeg cwmnïau, ond mae Rob yn eithriad yn yr ardal yma, does yna ddim llawer o, o gwmnïau fysa'n llenwi'r bwlch yna, yn sicr yn y maes dyn ni'n efo, amaethyddiaeth, coedwigaeth. Mae, mae, mae, mae nhw'n brin iawn, ond Wrth ddeud bod nhw'n brin iawn, mae'n dangos bod yna gyfle fan'na, bod yna gyfleoedd i gwmnïau ddarparu'r gwasanaeth yna rhwng y dechnoleg ac anghenion y fferm neu'r goedwig. Ga i ategu at be oedd Rhodri'n ddeud yn fan'na, achos dyma, dyma oedd un o prif Amcanion y cynllun nid yn unig amlygu ar defnydd y dechnoleg, ond ceisio deffro ysbryd entrepreneuriaeth ffermwyr ifanc yn Gwynedd y Môn. Mae'r mae dechnoleg yna, yr her ydyw gyflwyno fo a cael amaethwyr i'w fabwysiadu fo. Yr, um, a mae'r un peth, ni'n gweithio efo trefi, ac mae'r ddyna sy'n gweithio hefyd ni, it's the magic in the middle, hwnna ydy'r darn anodd. Di cael y magic na i weithio i gael pobl i'w fabwysiadu fo. Mae'r dechnoleg yna, mae'r mae achos dros ei ddefnyddio fo yna, ond mae gael o i'w i fachu. Hwna di'r her, dyn ni wastad yn gwynebu mewn trefi, mewn, mewn gwasanaethau, gwasanaethau cymdeithasol, mewn amaeth. Mae'r magic yna'n canol, dyn ni'n cweit yna eto. Yeah. A i fod yn deg, dyn ni wedi cynnwys y myfyrwyr yn y prosiect yma. Maen nhw wedi bod yng nghlwm â'r prosiect o'r dechrau un, yn brainstormio syniadau 'lly. Ond i fod yn onest, mae cael myfyrwyr amaeth a choedwigaeth i ymddiddori yn gry yn yr ochr dechnoleg wedi bod yn eitha' anodd achos maen nhw'n dod ata ni astudio cynhyrchu bwyd ac edrych ar ôl yr amgylchedd a mae hwnne'n faes yn ei hun. Yym, oes, mae gennym nhw ddiddordeb mewn technoleg, yn sicr, maen nhw yn cymeryd technoleg ymlaen. Ond dwi ddim yn meddwl bod y myfyrwyr ni, rhei diwydiannau'r tir, y rhei sydd yn mynd i lenwi'r bwlch yna. Mae angen cael y myfyrwyr a bobl ifainc a pobl sy'n ymddiddori yn y maes technoleg i lenwi'r bwlch. Dwi sicr fydd yr genhedlaeth nesaf o maethwyr yn agored i fanteisio ar y darpariaeth yna. Os ga i wneud yy sylw fach sydyn yym yn dilyn be ddwydodd Geraint ynghylch ambell i synhwyrydd oedd ddim yn gweithio cystal yy dylsa hynna byth daflu dŵr oer ar y mater oherwydd oni bai bo' chi'n profi'r petha 'ma a darganfod lle ma'r gwendida dwi'n hynod chi yn sicr iawn i chi bod y gallu gan y pobol sy'n datblygu'r peirianna 'ma i'w gwella nhw Ac dyna 'di'r peth positif sydd gynnon ni mewn gwirionedd ynde, bod y dechnoleg yn gweithio, ac oni bai bod ni'n canfod lle mae'r gwendidau 'ma, yy 'dyn nhw ddim yn mynd i ganfod 'lly chi lle ma' angan chi rhoid sylw i ddat- i'r gwaith datblygu ynde.

Uh, Gynnu ni gwestiynau, oes yn... Na, dwi wedi dod ôl i un... Reit. Mae ddipyn dod drwy. Ddipyn dod drwy, wedi dod o'n. Uh, reit, Delyth, oedd ni ddeud Delyth gyntaf do. Uh, yn delfrydol sut byddwch chi'n hoffi gweld y bwlch yma rhwng pobl, technoleg a'r amaethyddwyr yn cael eu cau?

Yn anffodus, nag oes. A pam ti'n meddwl hynny? Just diffyg, diffyg dealltwriaeth, diffyg cyllid ar y fferm efallai? Cwestiwn da. Um, Dwi'n meddwl am bod ni'n treialu ar y funud. Ydyn nhw eisiau dysgu o heini gyntaf? Ond bod ni'n treoli ac yn peilota ac wedi sylwi bod yna rei pethau ddim yn gweithio, a dwi'n meddwl bod ni yn y sefyllfa lle fedra nhw fod yn, yn buddsoddi. Ie, yeah, digon teg. Iawn, oce. Okay. Wel, fydden ni ddysgu o'r gwersi yna felly ac gweld beth ddeith o'r dyfodol efo hynny. Um, Yn bach sydyn. Ie. Yeah. Yeah. Um, wel, gwir rhai na chi, um, mae yna well, ma reola, uh, reoli um, meithion yn does wedi dod i rym ers dechrau fis Ebrill mae gan Llywodraeth Cymru yn arbennig hefo ffordd a ni'n defnyddio slyru. A dyna sydd wedi bod tu cefn i'r gwaith sydd wedi digwydd yn Erw Fawr, Ddwy Llifon ac uh, efo Nina hefyd. Yym o fewn y rheolau 'ma sy' 'di dod i f- i rym yym ma' 'na ymrwymiad gan y Llywodraeth lle fyddan nhw'n edrach o fewn dwy flynedd yy i gynigion ddaw allan o'r diwydiant i brofi bod ni yn arfer yy gweithrediad da ar ein ffermydd ni. A dwi'n meddwl, y'ch chi'r gair maen nhw'n ddefnyddio ydy yy trusted operator, os dwi'n dy dallt yn iawn, lle dach chi'n gallu profi ac olrhain y rhei camau dach chi wedi gwneud a pam dach chi wedi gwneud penderfyniadau dach chi wedi gwneud a bod y cwbl wedi, y'ch chi, wedi cael ei fonitro yn fanwl iawn. Wedyn, Chi, ma' ma'r darpariaeth fel hyn yy gyda photensial mawr iawn i ni gallu profi mewn gwirionedd. Dydi'r ffaith bod ni 'di sgwennu rwbath mewn dyddiadur breifat os liciwch chi, 'di hynna ddim yn ddigonol i fodloni yym chi'r asiantaethau sydd yn yn edrych i mewn i'r pethau 'ma. Ond os fedrwch chi gyflwyno'r data sydd yn profi hynny, ma' hwnnw llawer iawn cryfach. Wedyn dwi'n chi dwi'n yym galonogol iawn y bydd y math yma o beth yn fodd i ni brofi arfer da ar yn ffermydd. Diolch, Aled. Gyda ni gwestiwn yn fama gan Anwen Davies sef o Cyngor Gwynedd. Uh, sut ydych chi'n meddwl allwn gefnogi unigolion neu busnesau sydd gyda diddordeb yn y dechnoleg i ddatblygu cynnyrch a'i gyflwyno i'r farchnad? Rodri? Um, tynnu, tynnu pobl at ei gilydd, tynnu pobl efo diddordebau gwahanol at ei gilydd. Yn amlwg, mae gen yr um, y bobl sydd yn y diwydiant amaeth a choedwigaeth y syniadau, a mae gen y bobl yn yr ochr dechnoleg yr atebion. Dim, da ni angen um, dod dau cyhyd, dyna beth ti'n dweud, ie? llawer mwy o hynny mynd ymlaen, a hefyd datblygu'n bobl ifinc, tybed ydy technoleg Laura One ar y cwricilwm, dyle fod o i ddeu gwir, chos mae'n e potensial anhygoel fan hyn i lenwi bwlch, does? Ie, ma' ma' Anna wedi rhoi sylw fama, fys- fysa gweithdai Laura wan mewn ysgolion yn werth trafod gyda criw stem. Mae hynna'n rhywbeth dd- ella ddylse cael ei godi falle? Na i gael sgwrs efo'r criw stem ar hwnna, cos fysa hwnna yn rhywbeth... Mae ma gennym ni'r tystiolaeth o'i angen o, a fysa hwnna rhywbeth da i wneud mewn ysgolion. So. Fysa. Werth wneud yn dydy, beth arloesol a gwahanol ac reit unigryw lle. Un peth dwi 'di sylwi yn ystod y prosiect ydy, ma' 'na lot o, lot o bobl sydd yn y byd datblygu a technoleg eisiau platfform i gael treialu a cael maes chwarae, a dwi 'di sylwi bod yr um, cynllun yma 'di agor y ffarm yn Glynllifon ar gyfer wneud hynny. Ond dwi'n meddwl bod 'na, mae'n siŵr bod 'na gannoedd o gwmnïau allan neu drwy Brydain lly, sydd yn, yn, yn, yn, yn gofyn am y math yma o beth bod nhw'n cael ffarm neu coedwig lle maen nhw'n gallu treialu um, rhai o'i syniadau ynddo. Dwi'n meddwl bod yna ddiffyg yn fanna. Um, a, a, a bod y cyswllt yna rhwng cefn gwlad a thechnoleg um, angen ei gryfhau.

Uh, sut da chi am rannu y gwersi a ddysgwyd o'r prosiect yma? Un darn o'r gwaith ydy cyflwyniad heno, wrth gwrs, ond be arall sydd ar y gweill? Dyn Dafydd, dwi'n droi chdi ar y spot fel rheolwr gyfarwyddwr. Uh, yeah. Wel, ie, wel, dy'r gwaith yna, mae'n gorffen. Dyn, um, yeah, yn amlwg, da chi'n recordio hwn, so fydd hwnna'n cael ei rannu, mae yna fideos, mae yna'r adroddiad uh, terfynol fydd yn cael ei rannu. Um, ond, dwi'n meddwl, um, mae'r gwaith mae'r darn yma'r brosiect yn gorffen, mae dydy'r ymdrech ddim yn gorffen o rownd IoT. Dwi'n meddwl fydden ni wrthi am do, flynyddoedd a mwy. Felly, um, mi ydy'n ni'n rhedeg um, rhwydwaith smart cymunedig, a mae hwnnw'n fforwm i rannu heriau, syniadau, wrth fynd ymlaen a mae lawer o gyrff ar hwnnw, mae 'na sawl un o fan hyn yn mynychu hwnnw, so mae hwnna'n ffordd dda o ddatblygu'r syniadau. Um, fydda ni'n edrych, dwi'n meddwl, ni'n lle fydda ni'n tynnu niaf iawn, ond dwi'n meddwl mae'n fwriad gen ni edrych ar wad sut i rolio hwn allan tu draw i waliau Glyn Llifon. Um, achos mae'n mae un peth treuliau'r off, er offer a'r technoleg, technoleg yma yn Glyn Llifon, um, ond bys o dda i weld o ar ffermydd trwy Wynedd ac o bosib Môn hefyd. Dyn, mae hwnna'n gam arall i gymeryd, ond um, tydy'r ymdrech ddim yn gorffen fan hyn. Just diwedd y penod gyntaf di hwn, ond mae yna lyfr cyfa i, i, i uh, ddarllen neu sgwennu. Na i stopio fan efo, achos mae'n jyst yn malu awer fwy. Sorry. Wel, mae'r eira ni fyma, di bod wedi galw'r digwyddiad yma'n digwyddiad cloi, ond mae pawb sydd wedi siarad neu sydd wedi sgwennu yn y sgwrs mae heno wedi dweud bod ni be ar ddechrau'r daith. Mm. Felly dwi'n meddwl uh, dwi'm yn meddwl mai digwyddiad cloi ma' hon i rywsut. Yym mae'n amlwg bo' 'na... 'dan ni 'di bod yn neud nodiada wrth fynd ond hefyd wrth gwrs ma' gennyn ni yr angen yma i yym pobol ifanc lenwi'r bwlch, ma' siŵr brofi ymhellach, ma' diogelwch ag eiddo stoc i weld yn rwbeth sydd yn amlwg yn mynd â blaenoriaeth ar hyn o bryd. yn rhywbeth allan ni bosib edrych fewn iddo mhellach. Hygrededd y dashboard hefyd, um, nid, nid pawb sy'n gyffyrddus ag o um, be allwn ni wneud yn fyna ran y bylchau fanno. Um, ac jyst yn gyffredinol allai gwella'r y disgwrs a'r, ar cyfathrebu o gwmpas o sef be mae anwen wrth gwrs newid wtiodd yn yma hefyd. Um, felly ie, yeah, nid digwyddiad cloi mae honni. wedi'r cwbl dwi'n meddwl. Diwedd penod un dwi'n credu. a, a dim diwedd ar, yr, ar y llyfr i gyd fel ddudodd uh, Dafydd. Iawn, dwi, um, dwi'n gwybod bod pawb yn brysur a mae'n gyda'r nos a'r nos lun a mae wedi saith o'r gloch. Os di pawb yn hapus, na ni um, Nawn ni orffen y digwyddiad fel 'a. Gobeithio bod chi wedi mwynhau, gobeithio bod chi wedi cael gymaint o wybodaeth allan ni rannu efo chi gyda tri o bobl uh, profad, profedol iawn yn ei maes. Um, os ydych chi eisiau copi o'r uh, y recordiad yma heno i rannu gydag eraill, fydwch chi gysylltu efo fi. Um, a sgyn i mond diolch yn fawr iawn i Rhodri, Geraint ac i Rob. Um, a diolch yn fawr iawn am eich cwestiynau ac eich amser, amser heno.